Dicari sabuhan kebaikannya kalo ku ada barang sabiji baikannya kita sisa nang belum tahitung dicari kadada jua habis sudah kebaikannya tatap banyak dosanya dicari disana kamari kada pernah kebaikan sudah habis takumpul. lusa sudah banyak badahulu sudah. Nah sampai-sampai dikisahkan bahwa Allah menyuruh menyuruh cari pang situ di padang mahsar tu kalau ada orang-orang siapa nang bisa memberi ikam syafaat nah memberi ikam syafaat ikam selamat jadi orang ni kujuk-kujuk di padang mahsar mencari siapa nang hakun menolong aku. Ada tatum kawan kawan nulung aku, aku lagi rahatan di timbang, ada hakun nulung, ulun kada tahu jua nasibku, manang manakah aku jahat kah baik kada tahu jua, cari pulang sana, nah cari sana, ada nang bukah, bukah, didatangi minta bantuan ni bukah.

Mana nang digawi ini, nang diulah dusa ini ampun Allah Ta'ala. Mata ampun Allah Ta'ala dipakai sagan maaksiat. Mulut ampun Allah Ta'ala dipakai maaksiat. Duit nang dibari Allah Ta'ala dipakai maaksiat jua. Minta ampun kita lawan Tuhan, diampuni. Ampuni, diampuni, dibari pahala pulang. Nah, mana diampuni, dibari pahala. Oh sakalinya hanya minta ampun tadi, pabila kaluar pada masjid iya pulang. Mata babuat dosa pulang, talinga mandangar dosa pulang. Nah, naik ka rumah. Minta ampun pulang, diampuni Tuhan pulang, diberi pahala pulang. Nah, sampai tujuh puluh kali sehari yang demikian, Tuhan kada perduli, tetap ampuni beri pahala, ampuni beri pahala, ampuni beri pahala. Nah, coba mun kuitan kita bisa muyak jua tu kuitan kita. Nah, beri duit, diberi macam, sekalinya manyakiti kakuitan. Datang tangah hari minta ampun, minta rida. Nya kuitan maridai haja. Kalinya kamarian kaitu pulang, malam kaitu pulang, isuk kaitu pulang. Mudahan mati lakas dah kuitan nih buyak nih sudah. Manduakan mati kuitan tuh. Banyak nang kaitu.

Babuat dusa, minta ampun, bari pahala. Buat dusa, minta ampun, diampuni, bari pahala. Babuat dusa, minta ampun, diampuni, bari pahala. Nah, ini cuntuh dusa-dusa yang mambawa seseorang ka surga. Kan dusa ni mambawa ka surga. Babuat dusa, minta ampun lawan Tuhan, manangis-nangis minta ampuni, diampuni Tuhan. Itu tulis pahala saking banyakan kaya itu pulang hari-hari. Nah ini dosa yang mengantarkan dia ke dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tu nang kada katuju orang nang babuat dosa kada minta ampun. Nah nitu. Tur. Kada katuju am Tuhan. Babuat dosa wara, minta ampunnya kada. Nah Tuhan kada katuju nitu. Amun babuat dosa, katuju minta ampun, kada papa. Kada papa. Jar Imam Ghazali, seandai apa, sebagaimana kamu jadikan itu berbuat dosa pekerjaan, babuat dosa nya gawian dah, maka jadikanlah tobat minta ampun tu pekerjaan jua. Nah, jadikanlah tobat tu pekerjaan.

Justru sabaliknya Tuhan kada suka mun kita kada minta apa-apa lawan Tuhan. Kada minta. Nang mana kada baduit, minta duit lawan Tuhan. Nang mana baduit banyak, minta berkah duit nitu pulang. Nah, jadi sagala sasuatu ada nang kita minta lawan Tuhan. Bila kita minta lawan Tuhan, Tuhan pasti mambari.